Yo, wat geht ab? Hei si mer ëm bei Let's Play Fallout mat dobäi Staring ED an ech mat menger dicker Maschine ha. So mir aktivéiere mod séiert Quest. Mir wollten

Dat een dee Somo do a Kräutersauce deen ass net gutt owes, dat kann ech Iech soen. Oh leck. Ähm, hei leeft och nach eng RMK ronderem. Déi gesi jo elo mol wéinstens wéi éierbar Zaldoten aus, ganz éierlech. Virdru war et jo sou eng... Ok fir was nach iwwerall Falen ausgelot? Bären voll entschärfen. Zack. Bären voll. Bären voll entschärfen. Ja, kriegen wir mal. Oh shit, die haben schon gesehen. Wo das? Okay, die kann ich nicht.

Putain, wie wëll, also ech hu scho Problemer déi déck Schläifmaschinn beim Schläifen unzehalen, den déi déck Flex unzehalen beim Schaffen, net dass se mer ze schwéier gëtt. Wéi wéi een normale Mënsch leeft mat senger Waff ronderëm, wéi wann se, keng Ahnung, se aus Plastik wier. Well fir ass da den nächsten Rechner. Putain, do ass och vill futti, hein.

Hm flack mer einfach esou ran. Ass awer och net normal. Hm reset der Zentralrechnerverbindung. Da resetéiere mer dat mol. Zack sou a lo mit dem Helios One Zentralrechner. Ok lo muss mer wahrscheinlech an de grousse Tuerm eran, wann ech mech net ieren. Hey du do! Ich bin ziemlich sicher, dass das HQ uns vergessen. Dass wat?
Dass HQ? HQ? 10 Millimeter Patrulle, yeah! Polizeiknüppel, nee merci, dee kanns de behalen. So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen.
Okay, an fir firwat sees de mer dat elo? Wonnerschéin, merci. Also du hues mei Liewen hei an wierklech vill beräichert elo. Ah, ech muss dat nächst wat mer oplevelen ass Dietrich. Dietrich, jo hallo, euh, mein Name ist Lars Dietrich. Euh. Oh Gott, wie schlecht. Hal deng Maul! Ja. A wéi et ausgesäit sinn hei och scho Géigner dran. Also ech hunn eng zimmlech déck Waff an der Hand, vun dohier sinn ech mer zimmlech siegessécher awer. Hm. Oh, what?

Okay, déi hängt do ewell, okay. Ech kuck fir ze mat enger Waffe ze kréien. Wat huele mer dann do? Wat huele mer dann do? Eppes dat präzis schéisst. Ähm, ech kuck mat dem Revolver probéieren. Okay, du hast eng... Sch ah, sie selbst... Okay, Geschütztürme. Zielchip. An keng vun den Kugele trefft. Schéin. Guck mal, komm. Zum, zum Glück hun ich probéiert. What the fuck, eierlech. Äh, ich froh mich, ob vielleicht... Da wollte ich wohl ein äh, Ding zuhlen. Heilpulver. Ich froh mich, ob ein...

I, Hallo! Ech mengen dir kënnt einfach rëm. Sou, mir si ropgelevelt, dat heescht mir wäerte lo mol hei op 30 ropgoen, dass mer wéinst kënne mol liicht Saachen opknacken. An mat Schosswaffe gi mer nach eng Kach Stéckchen an d'Lut. Sou, weider. A mir kënnen endlech mol erëm eng Déngens auswielen hei. An ech hätt jo gesot, dass ech ee sinn, dee wou vill

Den Hall ass einfach zesummegebrach, keng Ahnung firwat. Energiezelle brauch mer net, loosse mer do leien. Ech huelen wierklech am Moment nëmmen nach dat Wichtegst mat, well de Rescht ass alles Bullshit. Deen do ass schonn eng Energiezelle, ok. Do schéint et weider ze goen. Da gi mer awer hei nach als Eescht erof e bësse luussen. Do wäert jo net nach e Géigner sinn. Keen Ahnung. E futtis Terminal.

Dat ass der fein scho mat dem mat dem Hotkey mat geet ass mat der Granate schmeissen fan ech rich gutt esou wat wou dat wéi ballert haut mech sinn ech blier a wat ech gesi Géigner ënnen um Radar mee wou se sinn absolut kee Plang Metallkiste nee. Nee, ah, do hun ech e klenges versecktes Buch matgeholl. Maan ech dann dermat. Okay. Dann schon da gema mo weiter. Sinn ze wee wou bis lo weiter geht. Ech ma mo d'Luut léiwer un, da gesinn ech och e bësse méi.

Kann man de Roboter da rausschlachten, ne? Äh, mir sinn awer net alleng hei. Energiezellen. Was hat die kleine Roboter, wo die ganze Zeit Schwänzer erwartet? Da schön ja noch mehr Roboter zu sehen. Putain, die Zahl stark wie ein Säuler, was lebt.

Buffalo God Seed nee merci. I can't use that I can't use that to kill people why you no understand Soup mat uewer an et hei ass déi nëtzlechst Bréck am ganze Spill kuckt vun do kënne mer direkt op déi do Trap goen wat eng Ofkierzung also hätt mer dat elo net gehat dann hätt ech schwaarz gesi fir eis esou hei leit e ganze Koup Roboteren do si keng Roboteren. Äh, do ass nach e vu Roboter. Nees Roboteren. Halt op de Matter. Wou sinn ech hei gerot? Hei läit en Tape, Poseidon Energy, angesteckt no ID-Karte. A woufir ass dee geduet? Äh, Schreibtisch leer, leer. Ech mengen, dass mer zwar nach an dëser Folg packen. Dat wier op jidde Fall cool.

Öffnen Kühlschrank. Natierlech, ech war seit Joere kee gaangen. Hei läit awer iwwerall Nevada a Gara Frucht. Hei ass en Express Elevator. Mä wat an sech kuckt mech awer nach wat dohanne war. Wat hu mer hei? Klenges verbranntes Buch.

Wat haben wir denn hier? Hei hu mer, wéi et schéngt, e grousse Rechner wou bëssen dämpt. Zentrale Rechner Terminal. Ech mal machen, guck mal hei e bësse ronderëm. Hilfsgenerator. Tun hei nach Aktenschrank. Komm kochen, ja. I kochen, yeah. Vongol kinnt een déi Korkje sécher méi einfach nomaachen. Ech mengen, et ass awer keng Konscht elo fir esou Kronkorken nozeman. Do well ech mol luussen wat nach hei uewen drop ass. Denenenene. Ech liwen dat Spill hei gell. Dest Spill ass einfach herrlech. What the fuck is that? The fuck man? Äh, moi. AR-Scanner Implant. Oh, wat? So schon halt näischt wert, bitte. Äh, wat?

Putain, oh dat war net ewech gell. Klatscht awer geschwënn hei. Klatschkowski baby doll. Mëscht deen. Ah. Okay. Hues gudd gemaach Roboter, hues gudd gemaach. Sa hei vun Wertzeugen un ginn et awer nichts dass repariert werden könnte. Am Moment nach net. O gudde Roboter, gudde. Ah da well ah virdrun hätt ech villäicht net kéinten drop goen, dann hätt ech villäicht misse selwer reparéieren. Archimedestestlauf am Dienstag 16 Uhr werden Techniker optional das Archimedes-Sicherheitssystem ab.

Archimedes, ech huelen, ech wëll hei net mech mat der RNK uleeën, vun dohier, wéi gesot, ech wëll mat der RNK mol viraussiichtlech e bësse gutt bleiwen. Ech géing soen, mir hu mol gesamte Regioun Kapazitéit unzureichend Stromausfäll, okay. Falls den Archito droen de Systemüberlastung. Ech kann awer ëmmer en anere Wiercht gär hätt. Dat heescht, mir kënnen awer den Archimedes hei no eng Kéier probéieren. Okay, ma dann wär dat jo elo gemaach. Wat muss mer elo maachen? Mit der Konsole auf der Aussichtsplattform d'Terminalfaktoren neu ausrichten. Ma et war o mache, da muss er wahrscheinlech duerwen duerch déi Dier raus. Might understand, yeah baby, baby baby. Warnung, hoer CPU-Auslastung, däi Computer ka gläich an dausend Fotze fueren. Wat häls s dovunner? Ech fannen dat mega gutt! Idiot.

Okay. Dann schenkt och nach e Gebai ze sinn. Dran ass e Strip. Dann ass nach e Gebai. Oh, ah, wie man gesinn ass nach genug ze entdecken ha im Endeffekt bitte. So man ha anscheinend Info en Schalter ëmleg mei Roverfahren.

12 Stonnen einfach sou an der Zäit wou da schlofe fält mech während dem schlofen eng Ziig mol un. Sou ech gi gesot a schmeiss mol d'Lorel un hei. D'Sonn déi steet ganz uewen a lass. Hei geschitt nach ëmmer eppes. Ah! Dest Licht! Es erblendet mech! Meine Augen! Jo, es gëtt awer och schonn am Richtegen, oder?

Archimedesdéngs mengen ech. Ech hoffen dass ech dat. Wësst der wat, ech leeë léiwer mol eng Späicherdatei hei un, dass falls mer et net elo kënne maachen, dass mer et dann awer wéinstens kënnen eng Kéier maachen, wa mer esou e bësse méi weider am Let's Play sinn, ne? Dass ech ech dat, dass ech dat, dass ech Ärch dat eng Kéier weisen. Ech weess selwer net wat dat ass. Ech hunn selwer nach ni geréckt gehat virdrun. Nee da gitt dach net erëm eran du Idiot. Dat nun Weltkarten. Hir Lies war ze faul fir erof ze goen gell. Dat ass d'Jugend vun haut. Lecks mir am Arsch. So lo, oh nee lo musse mer vun hei bis dohinner erëm trëppelen. Oh nee, nee super kleng Jugend. Helios One Helio Dëttelittel Helio komm do Sou Jonge beim Ignazio Rita Rita Mee am Fong is op an e komeschen äh, Scooter do goen wéi wéi se heescht. Lo weess ech u wien dee Typche mech erënnert huet, dee Blöde mat dem Sonnebrëll, deen dee Forscher do. Erënnert mech e bëssen un How I Met Your Mother do de Scooter. Dech hat och ganz so Bullshit. Zwar net so mega agebild, me och schon so Bullshit. So ich mein, ich hatte mal Team als ich. Jo! Jo! Oh, ich mein, bei ihm war sowieso egal, ob mir jemand bis so, weil der peilt so oder so kein. Womit kann ich Ihnen helfen? Ma, ich schon dat dote lo mal an d'Rei bruet.

Merci. Den Ingenieur ist nicht zu schwer um Elo ofgeschloss a mir si bei 26 Minutten. Ech sot der, mir kréien dat Déng nach haut fäerdeg. Auf Wiedersehen, Anhänger der Apokalypse, akzeptiert déi Leit, akzeptieren déi Leit, déi hëlfsbereit sinn. Ech ginn d'Summe ginn awer hei eraus. Wat leeft do fir bescheuert Musek am Hannergrond? Wuipp. So, ech ging soen, mee wat läit do? Hei läit esou fucking Red Scorpion erëm, gell? Ah, wéi ech déi Déieren haasse, gell? Bäh. So, ech ging soen, mir gi mol zréck an eis Wunneng do an Novak, vu que dass mer jo elo eng hu muss mer se jo awer och profitéieren, ne? An da ging ech mech do an d'Bett geheien an dann ging ech soen, da maache mer Schluss fir haut, ne? Das findet sogar der Peter lustig. oh Gott. Anscheinend gëtt eng Duerchsoo vun eisem Här President, ech weess net ween et ass. Goer am Motel Room, den Idi kann mer da beim Schlofen nokucken. Yeah. So, ma da géing ech soen, ech ginn elo schlofen, dat sollt Dir och am beschte maachen. Ech soe Merci fir d'Nokucken. Wéi gesot, d'Commons, wann eppes aneres nach uläit. Vun dohier wär dat alles. Ech géing soen, Ciao a gutt Nuecht.